madha vatosiye vasina kuita juti kutongobuda zvavo maroji epanapo uri kumashairwa kufana mabhinha akazara kudai so

matomuka kugara pamushana yaakoti vamukereko asi nei bamni nhasi mandi vamwe varume vese vatogeza vatosiya matauro manyoro pawaya vatomukira kuenda kubasa imimi mambogarireipwo pano hanzii mamuzoti mabasa asikuwanikwa hmm.
Mabasa haasi kuwanika kana muchiti mabasa haasi kuwanikwa muri kurevei? Hakuna ka mabasa kanyi mabasa haasi kuwanikwa. Dai mabasa asiri kuwanikwa dai ana baba Rudo tigere nawo mumbomo. Dai zvino handiti dai akarara umbomo. Chii chavapo kumukira pana pana 4 o'clock kubuda wenda kumba ri. Inguva yangu kana baba Rudo. Noi, inguva yavo. Yangu ichasvika. Asi bamnini ndakanatso kuona from day one. Ndakatoona kutoti apa rent ichanetsa kubuda nekuti plan chaiyo chaiyo upenyu hwenyu hamuna. Plan, plan ya upenyu bamnina mamutaura zvepulani inini manje mutaura zvepulani inini manje tarisai zvino november uno vamwe varume vakutosenzera mari dzadecember handi munozoti mari yadecember inosenzerwa november yadecember yakutosenzerwa january disease vamwe varume vakutosenzera mari dzanovember kutoziva kutoti krismas tiri kugochei tiri kumwa doro ripi tiri kudya dringi ripi iwo ugere ipapa pabhara fo ndimo vanhu vanozoda kukumbira kumbira doro revamwe maakuswetaira panyama dzedu imaona ana baba rudo atigira huku dzedu maakunoka madhu edu musi wekrismasi popana chinombonetse ndokutsvaga dhola rangu ndongoenda ndondiramba njuga dzangu ndokunotowana mari yadarika notambira baba rudo venyu vavo zveshuwa moita upenyu hwekuraramira njuga hanzo zviriko here ndonotamba hangu njuga dzangu ndowana kana 2000 yangu ndakutoenjoya ndakutofara ndoendera kubasa unodii zvangu ivavo dai yaingonzwa ronjunga dai tese ana mai rudo tisiriko Bamnini hamuna kana plani neupenyu ezvino hauna kana plani rekuti krismas ukupfeke wakagara ipapo hauna kana plani rekuti krismas uchadye wakagara ipapo hauna kana plani yekuti wo musikana uchange uchiwadzana naye even ukawana musikana wekuda naye unomupe hauna kana plani nekuti hakuna musikana asingade kutodyiswawo zvinonaka musi wekrismas ah, saka chikunetsa chii chikunetsa chii chikunetsa kunetsa chii kwamuri ko renti yedu inobuda ira ah.
imi muri roja ini ndiri rojawo saka musandaure zvinhu zvina basa bamunini akakupinza imba umu nje ah, zvoti makanipinza zvinoshandei ipapo ndima kanipinza ndavemo ndichabhadhara rendi yacho iyoyo Eh, rendi ndichabhadhara hmm. ndichatsvaga mari yekundobhadhara asi kana amai venyu ndowanzwira tsitsi ah. hauna kana plani neupenyu hauna hazvina plani ndiana Iwe mune plan? Wandinetsa ndibvire apa zviro nditaurira zvinhu zvisina basa. Hai barura barura usanzera two dzimba. Hai ko inini ibvai apa ndibvire apa ibvai. Ah mundikwanire baba.
Ah. Zvetu dzimba dzemurume wangu mazuva ndira kupi? Imi imi barura kusenzera imimi. Uta achada kusenzera vachada kuizvi ane mune mhuri zvinaka rudo rudo zviye zvida kudya majina ndina mukadzi handina kana chi ndingozvichengeta ndibvire ndo zvichakupa kufa nehurume Bhai apa Ah, shangu zvekutaura here bhai bhai padyo pangu apa Ah, zviro Munhu asi- zvinotaira. Apa ndimi mutori small house yacho Ah, mundikwanire mungataura zvamunoziva Ehe, ndimini rombe remunhu munhu asina kana plani yeupenyu hwake plani ezvinova mwanhu vatoo muplani rekrisimasi kutaura kunoko vanhu vatorongereka krisimasi iye haana kana plan ha plan haana wondishamisira pakadaro